Un yym mwy merch da ni yym ma hi'n yn y tŷ ar hyn o bryd. Ma hi ddim moyn i dod. Mae'n swil. Na. Mae'n swil iawn. Yym dyn ni'n byw yn Sir Benfro naw ond yn wreiddiol dyn ni wedi symud o Lerpwl yy peder Blwyddyn yn ôl? Blynedd. Blynedd. Blynedd yn ôl. Diolch, Matilda. um, um, dyn ni byw yn uh, pentre eco, um, Lamas, yn Glandŵr.
Enw fi yw Sunny a mae fi a Matilda yn mynd i ysgol Clydau.
Chwaer Sunny a Matilda, Meifi, mae hi'n mynd i ysgol Preseli yym yym mae hi wedi yym neud yn dda i ddysgu Cymraeg yn mewn lle o

Um, oh. Ro'n i, ro'n i wedi, ro'n i'n dycre dysgu Cymraeg yn Lerpwl gyda Say Something in Welsh. Roedd e'n cwrs da ar y wefan. Um, ond pan o'n i'n symud yma i'r pentre eco, does dim trydam dan ni. Felly, um, roedd e'n anodd

So, roedd e'n cwrs mynediad yn Ysgol Clydau, so roedd e'n da, a wedyn um, ni'n dechrau cwrs, cwrs sylfaen, cwrs mynediad, wedyn arholiad, wedyn, wedyn, wedyn, wedyn, cwrs sylfaen, arholiad, a nawr... Um, canolradd dwy. Ni'n canolradd. Oh.
Dwi'n dwi'n hoffi i yym siarad gyda pobl yn yr ardal yym pan dwi'n siopa a beth fel hwn yym ond mae'n peth od achos yym os dwi'n pan dwi'n siarad gyda yym siarad-

Mae rhaid i ni yym bod yn rhugl neu dim rhugl achos mae'n... Ond ti'n siarad Cymraeg yn... Yn y pentre? Yn y pentre
yym e e os e er enghraifft os e...
Ie.
Yn bwyd y byd, mae Suzanne yn arbennig iawn. Ti siarad Cymraeg yn y swyddfa post. Dwi'n timlo yn swil. Shwmae yn y swyddfa post. Ie. Dwi'n timlo yn nerfus yn y swyddfa post. A ti'n, ti'n siarad Cymraeg yn JK. Dim lot. A ti'n siarad Cymraeg yn y garej. Yn y garej. Ie. A ti'n siarad Cymraeg gyda fy

yn dysgu Cymraeg. M- mae hi'n...
So, weithia'. Ond yn aml, ni'n siarad Cymraeg gyda Jasmine. Jasmine, Megan...
Ie.
...a Jane a ballu. Ie. A gyda'i gilydd! A gyda'i gilydd! A'r plant ar y cyd.
Wel, yn y dyfodol, um, dwi eisiau bod yn rhugl, syml. I fi.
A fi hefyd. Yeah. yeah. Bydd yn neis i siarad gyda pobl yn yr ardal. Um, uh, calon i calon? I don't know if that works in Welsh.
yeah. Ie, yeah, gyda, gyda pawb, ie. Yeah. Dwi'n dwi moyn siarad Cymraeg gyda pawb. Ond, um, does dim hyder da fi ar hyn o bryd. Ond yn y dyfodol, bydd yn gwych i fi just siarad Cymraeg. Ie, yeah. yeah, dwi'n moyn um, bod mae sgwrs um, bydd yn, bydd yn um, cyf, Cyfartal? Cyfartal? Dim fel dysgwr a you know siaradwr Cymrâg, jyst cyfartal. A ni'n lwcus yma yn y pentre, eco, yym ma'n neuadd 'da ni, so felly yn y dyfodol, ar hyn o bryd, so ni'n gallu defnyddio y neuadd achos so so fe'n Gorffen, gorffen. Swrfendi, gorffen. Swrfendi.
We- Nage.
Fel wedi. So hwnna'n...
Ie, yeah, swrfen, barod. Swrfen barod ar hyn o bryd. Ond yn y dyfodol, ni'n gallu defnyddio yr neuadd, yr hub, am digwydd, digwyddiadau, digwyddiadau ie, yeah, Cymraeg, ie, yeah, bydd yn gwych. Felly, mae llawer o dysgwyr yn yr ardal, yn y pentref. A ar hyn o bryd, mae pawb yn brysur. Oh. Mm, dyn ni'n brysur iawn achos um, rhaid i ni adeiladu um, ein tŷ teulu. Achos dyn ni'n byw yn y tŷ, ni wedi, tŷ tiny. Ni wedi dweud yr un peth y llynedd.

fel gwaith Cymraeg yym a sai'n sai'n o- sai'n... Ti moyn siarad Cymraeg? Ie. Dwi moyn fel cael teulu Cymraeg a... Ie. ...cael job gwaith Cymraeg a jyst bod Gym- Gymraes a dim Sais a jyst dwi moyn

Yym, athrawon yn yn Ysgol y Preseli yn Cymraeg yn rugl ar yn Ysgol Clydau yn rugl. Jyst sgwrs. Ie. A darllen popeth yn Cymraeg. I mean mae'n tynnu bach haws i darllen y Cymraeg achos ti'n gallu... Jyst. ...bod yn

Dw i ddim wedi'r teulu yma yym ar gyfer y wobr oherwydd nid yn dangos brwdfrydedd ar gyfer dysgu'r iaith Gymraeg, a mae rhieni eisiau wneud y gorau ar gyfer yym cefnogi'r plant yn addysg gyfrwng Gymraeg. Dw i'n dysgu synnu yym yn yr ysgol, mae e bellach yn blwyddyn tri. Mae Matilda flwyddyn nesaf yn mynd i yym derbyn ei addysg yn Ysgol Preseli drwy gyfrwng Gymraeg a mae'r chwaer hena hefyd yn derbyn addysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Dw i'n webu'r teulu yma ar gyfer y wobr oherwydd maen nhw'n dangos yym parodrwydd i siarad Cymraeg gyda'r gymuned a hefyd gyda ni'n yr ysgol. A maen nhw eisiau parhau i ddysgu'r Gymraeg a bod yn yn fwy hyderus wrth drafod ar lafar. A maen nhw'n llawn hudd i ennill y wobr.
Dwi'n meddwl bod ni'n haeddu y wobr achos dim ond pedwar blynyddoedd a ma' ni gyd wedi dysgu Cymraeg. Hyd yn o'd y ci. Hyd yn o'd y ci. Yym a a ni wedi neud e

A bydd yn neis i yym yym yym ennill. Ennill. Ond...
Ennill. Mae pawb yn haeddu. Mae pawb sy'n dysgu Cymraeg yn haeddu y wobrau.
Mae pawb yn gallu dewis. Ni'n mynd i ennill.
Ie. Wel, mae pawb yn y teulu, ie, mae pawb yn y teulu yn yn dysgu a siarad Cymraeg. Ie, mae Maisie

Ni'n ymuno, ymuno mewn popeth. Mae'r plant yn dwlu ar mynd i'r Eisteddfod, de? Mae Matilda yn dwlu ar dawnsio, ar canu, ar... Dwi wedi anghof- yy dwi wedi cofio rhywbeth. O! Mae Maisie wedi ennill y gwoba... Ennill. Ennill y gwoba yym ail, ail gwoba yn y

Yym. Ie. No, dim gwrando, edryg. O, dwi'n edryg y Sain Sir Benfro. O, reit, ie. Maen nhw'n canu yn yym cân Cymraeg. Ie, hefyd.
O, dwi'n dwi mynd i wneud um, taith am y Cymdeithas Edward Llwyd, Llwyd, um, mis Medi, yn Cymraeg. Dwi'n mynd i dangos y pobl y planhigion, achos dwi'n dwi'n gwybod am y planhigion. Yn Gymraeg?
Yn Gymraeg, yn Gymraeg! Dwi, dwi'n tymlo timid bach yn ofnus, ond bydd e'n iawn. Yeah. Unwaith, um, dysges i uh, Merched y Wawr i wneud basged helyg. Yn Cymraeg?
Yn Cymraeg.
yeah.
Pen... Troi y di. Beth arall? Hefyd, um, pam, pam fel ni fel plant, ddim moyn mam neu dad yn gwybod rhywbeth. Um, dyn ni'n siarad Cymraeg achos so nhw'n... Achos ni'n siarad mwy glou na nhw, so nhw'n um, clywed popeth ni'n gweud a so nhw'n fel yn gwybod chwaith beth ni'n siarad biti a beth ni'n mynd i neud. Maen nhw ddim yn gwybod y cwbl na? Ie, so nhw'n gwybod y cwbl. Maen nhw'n gwybod fel rhai pethe ni'n dweud a maen nhw'n fel Ennill! O! Ennill! Hmm! Fel os ni'n weud fel rhyw rhyw gael gair yn swn- swno fel elnill neu ennill maen nhw jyst fel pigo ar rhai geirie a maen nhw fel, O! Hmm.